Tukin chu Bawihte nen zing hma takah kan tho a, naktuk hi Sunday a ni a, BKHP nu ho thiam thil thawh khawm ni a ni a, keini pawh Bawihte nen hian Sachik siam ve kan tum a, bawngkaw chhung kan va lei tawh a, hei kan haw tawh a. Puite lo hawi rawh le, lo hawi rawh le. Hian bye bye u le ti la, bye bye u le ti la. Umm harh ve tu pa nih hi, lo hawi rawh le. Puite nen hian nakinah kan siam dawn ni kan dah tha hrih a, tunah chuanin kan la siam hman hrih lova, sachik tui teuh a siam dan. Vawiin chu kan en ho dawn nia aw. Kan siam tan nghal deuh mawp mawp anga bawng pumpui leh ril silfai sa ka dah a, chansa chuan purun var leh sawhthing den sawmsa, purun sen chansa leh bawkbawn leh tomato her sawmsa, tomato kha ka chhum hmasa phawt a ni aw. Chuan a kanna tur belah khan tel kan chhuang anga kan tel chhuan kha a lo hmui hunah purun sen kan chansa kha kan thlak ang, Purun sen hi kan kang vuai hmasa phawt dawn a ni, kan kang zawr hmasa phawt dawn a ni. Ti hian gas hi a sang berah ka dah a, a khat tawkin kan chawk leh thin ang. Kan purun sen kan pawh hei a lo zawr tan tawh a, hetia a lo zawr hnuah hianin sawhthing leh purun var chansawmsa, densawmsa kha kan thlak ang. Ka chawhpawlh sa a sawhthing leh purun var kha. Tihian ngun deuhin kan chawhpawlh anga tlemin kan kang sen ve leh deuh thap dawn a ni sawhthing leh purun var kha. Kan kan sen ve leh deuh thap hnuah khanin ai eng fian te khat kan thlak anga chuan red chilli powder kan thlak leh ang. Red chilli powder hi fian hnih ke thlak phawt a, ngun deuhin kan chawhpawlh leh ang. Chuan pickle masala fian te khat ka thlak a, pickle masala hi chu ka thlak tam lo va. Tihian ngun deuhin kan chawhpawlh leh ang a, red chilli powder hian ka duh aiin a hneh lo deuh hlek a, fian te khat kan thlak belh leh ang. Tihian red chilli powder kha fian te khat kan thlak belh leh a, ngun deuhin kan chawhpawlh leh ang. Masala hel rim te a reh hnuah khanin bawkbawn kan chansa kha kan thlak ang. Bawkbawn hi tuiah ka chiah hmasa phawt a ni. Bawkbawn hi tuia chiah hianin a chiahna tui te hi dum kuk zel a, chiah hmasak phawt zel hi tha a ni. Chuan bawngkaw chhung kan chansa kha kan thlak ve leh ang. Bawngkaw chhung hi kei chu ka duh uluk thin a. Vai tak a sil hi ka duh a, a dum zawng zawng te kha pumpui a mi pawh hi ka peih vek zel a tui sa in ka lei a, chuan ka peih vek zel a ni, ka ti khawk vek zel a ni ti hian ngun deuh in kan chawk ang ti hian kan chhuang deuh char char ang a, minute nga vel kan chhuang ang a kha tawk in kan chawk leh thin ang. Tihian hei minute nga vel ka lo chhuang tawh a, minute nga kan chhuan hnuah hianin soya sauce kan tel ang, dark sauce ka tel a, fian te hnih ka tel a ni. Ngun deuhin kan chawhpawlh leh ang. Soya sauce telh hian a hmel te hi ti mawi ve duh a, chuvang chuanin ka telh a, kan nei rem chang lo a nih kha chuanin telh loh pawh kha pawi chuang lo a ni. Soya sauce kan telh hnuah hian minute sawm vel kan chhuang ang. Minute sawm vel kan chhuan hnuah khan tomato kan her sawm sa kha kan telh ve leh ang. Tomato hi pum thum ka hmang a. Ka chhum hmin sa ni a, ka sawi tawh ang khan ka chhum hmin ah chuan a kawr kha ka kheh a, ka her sawm a, ka thlak a ni. Ti hian ngun deuh in kan chawhpawlh ve leh ang, kan hmuh ang hian in hei a hmel lan dan pawh mawi tawh hle mai ti rawh u, tun ah pawh hian a rim pawh tui vawng vawng khawp mai. Tomato kan thlak hnu ah hian in minute thum vel kan chhuang ve leh ang, chuan a khat tawk in kan chawk leh thin ang. Minute thum chu kan chhuang tling tawh a chuan tui kan lei ang. Tui hi a chim tawk vel ang kha ka lei a. Chuan chi kan la al lo va, chi kan al bawk ang. Chi hi al tam a ngai lo va, a chhan chu bawng kawchhung ka sil lai khanin chi te khan ka hmet a, fai taka sil ka duh vang khanin amahah hian al hi la awm deuh hlek a, kha vang khan chi kha ka al tam lo a ni. Tih hian cooker hi kan chhin ang a, vawi sawm chuang kan phit ang, vawi sawm panga vel aniang ka phit hmin tha deuh tura ka duh vang khan Tihian vawi sawm panga hnuah chuanin ka nghakdai deuh hlek a, a lo hun theih ta a, khu kan sachek siam pawh a lo hmin tawh a, kan hmuh ang hianin hei a hmel lan dan te pawh hi a mawi em em mai a, a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em a ni, a tui tam deuh hlek tura kan duh kha chuanin tihian tui kha kan lei belh ang a, chuan bawkbawn kan telh te kha chu hei a lo kawi ta vek a, a tui ti chhah tu ah khan a lo tang ta a ni, bawkbawn duh loh tan chuanin Alu te kha telh thei a, tui ti chhah tu turah khan chuan sawhthing leh purun var den sawm sa tlem kan thlak bang kha kan thlak ve leh ang ti hian a rim a tui zual leh dawn a ni. Bahkhawr han nei phei lang chuan bahkhawr han thlak ila, a rim a ti tui zual em em a, leng ser thlak te pawh hi tui duh ka tia, leng ser leh bawngkaw chhung hi a inrem tawp a, lo thlak ve chin rawh u tui'n ti ngawt ang. Tihianin hei kan bawngkaw chhungkan kan sa check siam chu kan lo siam zo ta a, kan hmuh ang khanin bawl hlo hmuh han harsa leh hau tak lutuk kha kan hmang lo a, mite nina kan hmuh theih tur ang a niin ka hria a, kan bawl hlo hman te kha nang nge pawn hetiang hian lo siam ve u la, tui in tih ve ngei ka ring a, ka beisei bawk a ni, awle tun tuma ka video rawn siam hi in lo hlawkpuia in lo tangkaipui leh ngei ka beisei bawk a ni. Chuan ka channel min hlutsak a, min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te pawn ka video hi tha intih zawng a nih chuanin khawngaihin min lo subscribe sak ve ula, like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang. Ti hianin hei ka siam zo ta bawk a, a la sat vat vat lai hianin kan pek ang a, Inkhawm turin kan pek zo hunah kan kal tawh dawn a ni. Bawihtea lo au ve nasa lutuk chu kan kal mek a hei inkhawm turin. A tawpah hianin kohhran.